Татарстан фәннәр академиясенең академигы, Казан федераль университетының мактаулы профессоры. Сез 50 елдан артыграк эшләгәнсездер инде. Казанның мактаулы Мактаулы профессор. Мактаулы ватандашы граждана Индус абый Тахиров. Индус абый бүгенге сөйләшүебез Звезда Поволжье газетасы турында һәм Звезда Поволжье газетасының күптән түгел генә мәрхүм булган баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов турында. Менә Рәшит абый турында искә алып китсәк иде, шундый шәп гәҗит башлады, меңнән артык номерын, мең дә бер, мең дә ике номерын үзе чыгарды, малаена тапшырып калдырды. Менә шундый кирәкле газета, шушы газет турында сөйләшик әле, Рәшит Әхмәтов турында сөйләшик әле. Сез аны ничегрәк Хезмәттәшлек итә башладыгыз. Сез бит инде хәзер дә актив басыласыз, элек тә актив басылдыгыз. Дөресен әйткәндә дә, сездән дә актив басылучы юк та бугай. Ну, сез аның идеологы инде, сез болай да идеолог. Шул ук вакытта төп әйдәп баручы авторларның берсе дә Звезда га- Поволжье газетасының. Беренче басылып чыккан язмагызны хәтерлисезме? Ул кешенең язмышы үзе кызыклы язмыш. Чөнки заманында ул безнең суверенитетка каршы чыккан кешеләрнең рәтендә иде. Демократик партиянең Казандагы җитәкчесе иде. Менә безнең күз алдында, безнең күз алдында аның менә шушы зур үзгәреш кичерүе. Аның канындагы татарлык уянды шушында. чын татарга әверелде, саф, чиста, намуслы кешегә әверелде, курыкмас, батыр кешегә әйләнде, чын мәгънәсендә. Безнең күз алдында булды барсы да. Моның өстәвенә, әлбәттә, ул искиткеч акыл иясе кеше. Менә дигән акыл иясе, менә нигә дөньядагы вакыйгаләргә, Россиядәге вакыйгаләргә, Татарстандагы хәлләргә, бөтенесенә дә үзенең Чын мәгънәсендәге дөрес фикерен бирә Түлде, һәрвакыты. Курыкмастан. Бу бит әле менә бик күпләр куркып яшәгән вакытта. Менә безнең күп газеталар, кызык газеталар бар, бар, бар, укырлык бүгенге көнне, әйтик, шул ук Ватаным Татарстан да укырлык, Шәһри Казан да кызык-кызык материаллар. Ә ләкин менә шушы мәсьәлә буенча, әлбәттә, аларда мондый нәрсә юк. Бүгенге көндә юк. Менә бердәнбер кузгалыш килеп чыкты, һәм ансы дөрес кузгалыш, ул, әлбәттә, звездага ияреп, телне яклау, татар телен яклау, менә бүгенге көнне. Менә мин әйтер идем, менә шушы безнең Звезда Поволжья һәм аңарга ярга барлыкка аның тирәсендә барлыкка килгән язмалар, алар татарны уятты. Мин әйтә алам, бүгенге көнне татар уянды. Әгәр дә татар уянган икән, аны хәер беркем дә йоклата алмый. Беркем дә, берничек тә. Чөнки аның гасырлар буе тупланган каны сеңгән. Гасырлар буе. Татарның телен дә, үзен дә бүгенге көнне әйтеп була, һичкем дә берничек йолкып ала алмый. Менә Путинның менә шушы унҗиденче елгы чыгышы, аны яклап чыгучылар, мәктәпләрдә татар телен өйрәтүне бетерүне, бетерүләр, моңа татар үзенең җавабын әзерләде. Бу, халык җавабы. Менә кайда гына барма, кайсы гына шәһәргә, хәтта авылга барма, син күрәсең, анда татар уянган, телен яклау өчен. Ничек яклыйлар? Юк, ул төн митинглар фәлән генә түгел. Ансы аның икенче мәсьәлә. Ансы икенче мәсьәлә. Заман бүген башкача. Митинглар заманы түгел, башкача яшәү заманы. Ә монда менә урындагы халык төрле рәвештә, курслар. Менә Дин, дин, безнең менә, әлбәттә, менә моны әйтергә кирәк махсус рәвештә, бүгенге көнне безнең динебез менә шушы телебезне яклауның беренче сафларында, мөфтият беренче сафларында. Аның менә бүгенге көнне йөздән артык курслар эшли. Мәчетләрдә. Әйе, мәчетләрдә. Ә ни өчен менә мәчетләрдә дибез? Заманында Революциягә кадәр татар иң укымышлы халык Россиянең, моны хәр беркем дә инкар итә алмый. Руслардан соң иң күп китап чыгаручы татар. Китапларын таратып йөрү, авылларга беркем дә, беркем дә Рөхсәт бирмәгән килеш төннәрен дә йокламыйча менә шушы чаналар белән яшьләр шушы китапларны авылларга ташыйлар. Менә шушы рәвештә. Һәм менә әйтә алабыз, менә чыннан да ул хәзер аны официаль кешеләр дә шул вакыттагы таныды, татарлар иң укый торган халык диеп. Иң-иң уку торган мына әлбәттә менә шушы мәчетләр тирәсендәге мәдрәсәләр. Шунда менә шушы рәвештә, шушы рәвештә бөтен халыкны белемле итү. 90 процент, 95, это ул шул анда. Менә Коболов дигән була вәкил, ул менә шушы милли мәсьәләләр буенча, милли мәктәпләр буенча җитәкче була. Ул, ул Коблов инде дәүләт кешесе буларак, ләкин таный, татарлар ди иң укымышлы халык. Аларның ди һәрбер мәчетләрендә, мәдрәсәләре бар, шул мәдрәсәдә бөтен белемне бирә торалар, бирә торалар ди. Һәм монда ди акча түләү, ул нәрсә юк ди. Юк кына, кечкенә генә авылларда да менә шушындый мәчетләр бар, ди, шушындый мәдрәсәләр. Шуның өчен әйтелә шушы хәл. Һәм язып чыккан башка кешеләр дә бар, башка кешеләр дә. Менә Монастырский дигән бер менә шушындый нәрсә дип әйтик инде без аны, күренекле кеше инде ул заманында була, шул вакытта. Ул да яза, Татарларга вируслар тартыла, ди. Ни өчен, ди, чөнки алар күп белә, ди. Күп нәрсәләргә җавап бирә алар, ди. Ә бу официаль урыс кешесе яза моны. Менә мондый нәрсәләр күп. Шуның өчен минем бүгенге көнгә кайтып әйтәсем килә, менә мәчетләр, дин, ул безнең телебезне саклауның иң төп сакчысы иде. Менә бүген дә без әйтә алабыз. Шул вазифаны ала башлады. Әйе, әйе, менә шушы рәвештә. Шуның өчен инде, әле бит алай гына түгел, менә мәчетләргә бит бүгенге көнне менә барсаң, элегрәк инде, хәзер башкачарак, яшьләр мәчеттә, яшьләр намазда, яшьләр намазда. Аннан болай икенче ни, мөфтият Камил хәзрәт Русча сөйләүне тыйды, тик татарча, һәм дөрес тә. Кайберәүләр әйтә, монда бит, ди, башка милләт вәкилләре дә бар, ди, аларга, ди, русча кирәк. Урысның үзенең әйткән сүзе бар, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, дигән нәрсә бар. Шуның өчен син килгәнсең татар янына, аның телендә сөйләш. Сөйләшә алмыйсың икән, килмә. Менә шул ни, киләләр һәм бүгенге көнне менә әйтергә кирәк, кызыксыну, татар, татар теленә кызыксыну татарның үзендә генә түгел хәзер. Менә русларны яшьләре дә үзгәрә башлады. Менә э, Чаллыда бер 6 класс укучысы урыс рус рус кызы, рус кызы Чаллы мәктәбендә 6 мәктәптә микән инде. Ул әйтә, мин

Ул элегрәк тә бар иде. Менә бер вакытны Мәскәүдә зур безнекеләр оештырган концерт вакытында бер урыс кешесе дә утыра монда һәм язу җибәрә алып баручыга. Телегез искиткеч матур, аның киләчәге зур һәм мин сүз бирәм бу телне өйрәнергә, дип, шулай дип әйтә. Шул вакытта ук башланган нәрсә менә бүген колач алып бара. Менә татар теленә каршы, гомумән татарга каршы кешеләр кимегәннән кими бара. Татарның кем икәнлеген чын мәгънәсендә аңнау артканнан арта бара. Мин ни өчен чын мәгънәсендә дим? Күпләр бит, күп вакыт менә Россияне таркатучылар болар, аларның Идел-Урал штаты да шуңа юнәтелгән иде дип. Менә адәм көлкесе, академик Тишков Шушы сүзләрне әйтә, шушы сүзләрне. Соң бит бүгенге көн инде басылып чыккан документларына кадәр бар. Әгәр дә шул, шул штат барлыкка килсә, штат республика дип атала ул, ул Россия составында дип язылган, шул вакыттагы газеталарда бөтенесендә, шушы мәҗлеснең документларында язылган, язылган. Һәм кайсы вәкаләтләр бирелә, Мәскәүгә кай сүзе бездә кала? Менә бу договорлы принцип унҗиденче-унсигезенче елда ук татар тарафыннан куелган. Әгәр дә шул вакытта ук бу тормышка ашкан булса, бәлки, Россия исән дә калган булыр иде. Менә аның ысыанчы да бар. Шуның өчен мин әйтә алам, менә Звезда Поволжья эшләде гомер буе менә шушы юнәлештә. Менә күпме яшәде һәм шушы дәверендә тулысы белән шушы татарлыкны яклап, татарлык принцибы, татарлык факторы, Россияне яклау, аны исән калдыру факторы диеп язып килде, язып килде һәм дөрес тә язды, дөрес тә язды. Аны китүе, әлбәттә, кызганычка. Кызганыч, искиткеч, минем өчен ул бик зур югалту, бик зур югалту. Аның урынына калды улы. Руслан. Аңа җиңел түгел Русланга. Русланның мөмкинлекләре зур, әле ул ачылып бетмәгән ул. Аның ачыласы бар. Ул татар телен менә дигән рәвештә белә. Рус телен әйтмим дә инде. Инглиз телен белә, өч тел белә. Өч телне белә. Һәм мәгълүмати рәвештәге мәкаләләре чыкканнан чыга тора. мәгълүмати, чыннан да, чын мәгънәсендә, менә хәзер ул менә шушы дөнья вакыйгаләрен менә әтисе кебек колачлап алу юлында. Колачлап алу. Аның бит әтисенең уңышлары менә шушы, беренчедән, үзенең менә шушы Аллаһы Тәгалә биргән акылы, икенчесе, ул акылны тормышка ашыру һәм шушы акылны менә шушы дөнья яшәешенә күндерү. Шушы нәрсәләрне булдырды. Хәзер менә Руслан шушы юлда. Без аның белән аралашып торабыз, Аллага шөкер. Аллага шөкер, ул киңәшкән чаклары да бар, сорашкан чаклары да бар. Әлбәттә, аңа авыр әле. Әле аның менә шушы берничә мәкаләсе, әлбәттә, дөрес юнәлештә, әле алар чын мәгънәсендә өлгереп беткән түгел. Ләкин шушы юнәлештә. Шуның өчен мин менә әйтер идем, бу газет яшәргә тиеш. Яшәргә тиеш. Кем хисабына? Менә бит күпләр менә редакция диде, аның кем редакциясе? Алар үзләре. Анда берничә кеше инде. Әйе, әйе, бу бит кеше ышанмаслык нәрсә. Шулай. Беркайда юк нәрсә бит ул, менә шушы рәвештә газет чыгарып яту. Ә ул нинди сыйфатлы газет бит ул. Шулай. Сыйфатлы газет. Шунлыктан мин әйтә алам, менә шушындый газета, ул бүгенге көндә дә яшәргә тиеш. Мин ни өчен әйтәм, чөнки безнең татарлар шушы газетны рус телендә булса да яратып укыйлар. татарлар яратып укый. Бу газетаны Шәймиев ярата. Һәм аның, әлбәттә, теләктәшлеге зур, һәм кирәк вакытта ул ярдәмне дә итә килде. Ярдәмне дә итә килде. Менә бервакытны ул бит үлем хәлендә калган иде.

Шуны ул үлер алдыннан менә шусын иде язган мәкалә ул, шусын иде. Шунлыктан менә безнең татарга менә шушындый рәвештә акыл гына түгел, акыллык, татар акыллы халык ул, анда сүз дә юк. Ләкин, ләкин дигән нәрсә бар. Татарга. батырлык җитми. Әле ул үзенең куркаклыгыннан чыга алмаган. Шушы баткактан әле ул чыга алмаган. Ләкин халык, менә бүген халык үзе уянып, халыкның бит ул беркемнән дә курыкмый. Беркемнән дә курыкмый. Нигә курыксын ул, аның югалта торган әйбере юк. Тик милләт үзе генә, тик теле генә, тик гореф-гадәтләре генә, тик үз яшәеше генә, башка әйбере юк. Шуның өчен халык, менә халык бердәм рәвештә күтәрелеп, шушы рәвештә хәзер инде менә шушы батырлык хисләре дә ныклап кайта башлады халыкка. кайта башлады. Шуның өчен мин әйтә алам, менә Звезда Поволжьеның эшләгән эшләре, ул, әлбәттә, искиткеч зур бәягә лаек. Әле ул турыда язырлар да, ул турыда сөйләрләр дә, сагынып та сөйләрләр Рәшитнең үзен дә. Рәшит, әгәр дә инде мин моңа шикләнмим, ул, әлбәттә, аның урыны җәннәттә булачак. Чөнки ул телебезне генә түгел, татарның үзен генә түгел, Динебезне дә, тел, динебезне дә, ислам динен дә яратып яшәде, ратып яшәде. Ә сәнгать турындагы фильмнар, кинофильмнар, театр турындагы мәкаләләр искитмәле. Ничек шулай сәнгатьне, аның бит махсус сәнгати белеме дә юк. Әйе, әйе. Ә ләкин Аллаһу Тәгалә биргән нәрсә бар. А шундый театр тәнкыйтьчесе иде. Әйе. Каи бетергән кеше. Искитмәле. Ләкин бит, ләкин дигән нәрсә бар. Аллаһы Тәгалә биргән нәрсә. Син, әгәр дә Аллаһы Тәгалә бирмәгән икән, күпме генә укысаң да, күпме генә тырышсаң да, ул югарылыкка күтәрелә алмыйсың. Менә бүгенге җырчыларны әйтер идем мин. Җырчылар, җырлаучылар. Алар бит бик күп, бик күп алар. Аларның әле 90 Минимум, максимум 90 проценты ул тик менә шушы такмакчылар гына. Сытмыйчы, алар җырчылар түгел, җырлаучылар. Әй, җырлаучылар, җырлаучылар гына болар. Җырла. Кем тыя сине? Өеңдә җырла. Менә мин дә җырлыйм. Мин дә, син дә җырлыйсың, җырлыйбыз. Җырларга кирәк. Татар халкы җырлы халык ул. Татар халкы моңлы халык. Ул моңны гына түгел, ул шушы моңны гасырлар буе саклап килгән халык. Татар моңы ул элек Кытай чигендә яшәгән урыннарда барлыкка килгән. Менә Марсель Бакиров дөрес язып чыга, шул вакытларда ук татарның моңнарын язу өчен кытайлар композиторлар җибәрә торган булган татарлар янына. Һәм менә минем Кытай профессорлары белән сөйләшкәнем бар, алар әйтә, бездә сезнең музыка.

Идел буена килгән шушы татарлар бит шушы моңны алып килделәр монда, ди. Зәки Вәлиди яза моны. Алар саклап калды, ди. Менә бит Зәкин инде, без инде күп вакыт инде тиел башкортлыкта. Ансы дөресе дә, дөресе дә күп инде аның, әлбәттә. Ләкин монда ул дөрес яза ул. Менә татар моңын саклап калучылар, алар Казан татарлары, ди. Шулай, ди. Шулай ди һәм дөресен яза, дөресен яза. Шунлыктан әле без менә бу татар потенциалын, аның үткәндәге менә шушы факторын, аның ролен әле ныклап әйтеп бирә алганыбыз юк. Ә ул кирәк нәрсә. Әйтүчеләр бар, әйтүчеләр бар. Хәтта менә моннан 200 ел элек Паркер дигән кешенең китабы чыга татарлар турында. Британиянең бу Кытайдагы илчесе була. Һәм ул, шушы татарлар белән кызыксынып, архивларда эшләп, китап язып чыгара, татарларның менә шушы төркилекнең башында торуы турында. Һәм татарлар бөек халык, ди, шул вакытта ул әйтә. Менә шушы китапны 1937 елны японнар, э, э, кытайлар үз телләренә тәрҗемә итеп, өр-яңадан яңа документлар белән баетып чыгаралар шушыныйны, шушыныйны. Шуның өчен менә э, татарлар турында язучылар булган, аны күрүчеләр дә булган, ә ләкин куркаклык дигән нәрсә дә булган шулай ук. Белем дә җитеп бетмәгән, әлбәттә, чөнки кытай телен белү ул бик сирәк кешегә бирелгән. Андыйлар Бар. Олылар арасында да бар, бар. Бар, бар, бар. Үзебезнең Бакхан Шәһиди бит инде Кытайга китеп, Кытайның зур дәүләт кешесенә әйләнә. Менә ул шулай, менә бер карыйсың да, кызганыч та инде, менә шушы кадрлар читтә башкаларга хезмәт итүгә. Үзебездә мөмкинлек юк. Үзебездә. Ичмасам Кытайга хезмәт итә. хезмәт итә. Без әле рәхмәт йөзендә дә әйтәбез, ләкин, ләкин үкенеп тә. Үкенеч, андый кешеләребез бар. Чын мәгънәсендә менә шул сәләтле кешеләр, менә чын мәгънәсендә зур кешеләр, Гаяз Исхакый кебек кешеләр, алар бар. Йосыф Акчура, Садыйри Максудиләр. Әйе. Алар турында Әле язырга кирәк әле. Язырга кирәк. Чөнки бит Төркиядә дә, Төркия эчендә бу кешеләр, әйтик, шул ук Садри Максуди, алар бит бик күп өлешләрен кертәләр. Бик күп. Һәм аларның күбесе менә шушы төрек хөкүмәтенең киңәшчеләре булалар. Бик күп эшләр эшлиләр, бик күп эшләр эшлиләр. Ансы да махсус тикшерелергә тиеш. Бар кайбер материаллар инде язылып та чыкты, алар бар да, ә ләкин аларны әле ныклап тикшерәсе бар. Татар кыңгыравын яңгыраткан Звезда Поволжье булган икән, әйе бит. Шул кыңгырау бүгенге көнне чын мәгънәсендә хәзер яңгырап бөтен татар дөньясын уятты. Уятты һәм мин әйтер идем аңарда рәхмәтнең дә рәхмәте. Ә, тагын бер шунсы кызык бит, әйтик, башка менә бер мәтбугат органы да юк, рәхәтләнеп татар милләтчеләре дә, рус милләтчеләре дә бер мәйданда фикер алышалар иде. Бу бит сүз иреге дигән сүз. Сүз иреге ягыннан да ул бәхәссез шундый бер яхшы газета булды. Әйе. Әлбәттә, әлбәттә, монда ике, ике, ике авырлык бар. Берсе инде аның, әлбәттә, ул һичшиксез матди мәсьәлә. Байларыбыз күп, ләкин сараннар Элекеге байларыбыз саран булмаган. Алар, алар тоткан әнә шул газеталарны. Безнең революция кадәр утыздан артык газет-журнал чыккан. Китап чыгару буенча татарлар руслардан соң икенче урында, грузиннар да, әрмәннәр дә ул кадәр китап чыгара алмаган. Аны менә безнең байларыбыз тоткан. Байларыбыз. Менә бүген дә бар байлар, ләкин. Алай кысмыйрак. Аның менә аермасы шунда, безнең ул вакыттагы байларыбыз беренчедән дин, динне беренче урынга куеп, исламны һәм Аллаһы Тәгаләнең кушуы буенча эшләгәннәр. Икенчедән инде, әлбәттә, алар, һичшиксез, үзләре тапкан мал аларның, аларның урлаган мал түгел ул. Хәләл мал ул аларның бөтенесенеке дә. Ә бүгенге байларның күбесенең маллары ул кадәр үк хәләл дип әйтмәс идем. Шуңа күрә аларның яшеренеп яткан маллары да бар, күрсәтми торганнары да бар. Куркаклык бар, әлбәттә, һичшиксез. Ләкин шуңа да карамастан, мөмкинлекләр бар, менә шушы мөмкинлекләрне, әлбәттә, ныклап файдалану, ул газетка юл ачу булыр иде. Икенчесе, менә бүгенге көнне күпчелек укый русча. Русча укый. Шуның өчен менә бу татар телендәге газета ул әлифба рәвешендә башланып китергә тиеш. Әлифба рәвешендә, аңлаешлы, кызыксынучан, кызыктыра торган рәвештә. Кызык, менә безнең кайбер материалларыбыз Хәзер менә шул мин әйткән газеталар да бар һәм һәм инде кайбер басмалар да бар. Кайбер менә балалар өчен чыккан Көмеш кыңгырау дигән газет бар. Менә анда мин карыйм мин аны. Ул чын мәгънәсендә менә ни рәвештә телне һәм ничек кулланырга, ни рәвештә аны файдаланырга, ни рәвештә балаларга өйрәтергә. Мин әйтер идем, анда балаларга гына түгел, олылар өйрәнә торган нәрсәләр дә бик күп. Шуның өчен менә бүгенге көнне аларны тормышка ашырып, менә шулар нигезендә, шушылар нигезендә андый газетаны булдыру кирәк, әлбәттә. Кирәк дип саныйм мин. Исең кыдай. Инде Болай Рәшит Әхмәтов белән күзгә күз дип әйтимме, еш аралаша идегезме? Телефоннан гынамы, Индус абый? Редакциясендә булганыгыз бар идеме? Тормышта еш аралаштыгызмы Рәшит Әхмәтов белән? Юк. Юкмы? Юк. Күбрәк телефоннан? Юк, юк, болай үзара аралашып, чырашып, нитеп, ләкин мин аларда булганым юк. Булганым юк. Мин инде әйтмәс идем аны, без менә Нәрсә дип әйтергә? Алар үзләре дә шушындый теге ныклап өйдә яши торган ниләр түгел, өйдә теге өй тормышы, өй тормышы ул аларның газет тормышы ул. Әгәр дә син шушы газет тормышын әйтәсең икән, чамала, кем ул? Беренчедән үзе, әнисе бар иде мәрхүмә, әнисе бар иде. Әнисенең көче бик күп керде моңарга әлбәттә. 95 яшендә вафат булды, яңа чыкмасам. Әйе, әйе, әйе, әйе. Менә хәзер улы, улы. Менә әгәр дә шушы улны чын мәгънәсендә чын татар итеп тәрбияләгәннәр икән, батыр җегет итеп тәрбияләгәннәр икән, белемле татар кешесе иткәннәр икән, моның өчен, әлбәттә, Рәшиткә, аның әнисенә дә рәхмәтләр, һичшиксез, һичшиксез. Болай үзегез Звезда Поволжьеның менә бүгенге көнен киләчәген ничек күз алдыйсыз? Әйтәм бит, менә ике ике әйбер кирәк. Беренчедән, матди яктан ярдәм, матди ярдәм кирәк. Матди ярдәм, һичшиксез, каян алсыннар алар? Каян алсыннар алар ул акчаны, ул кадәр нине? Мөмкинлек юк. Шуның өчен, әлбәттә, менә беренче урында шушы матди ни. Икенчесе, әлбәттә, менә Русланның үзенең шушы рәвештә үсешенә ярдәм итү. Аны теге кемдер тәнкыйтьләп, аны, әйтик инде, ниндидер нәрсәдә гаепләп чыга икән, алар, алар булырга тиеш түгел һич кенә дә. Киресенчә, әгәр дә ниндидер хатасы бар икән, ниндидер ялгышы бар икән, аны бит Башкача да әйтеп була. Һәм әйтергә дә кирәк, әйтергә дә кирәк, сөйләшергә дә, бер-беребездән өйрәнү ул бик зур нәрсә ул, бик зур нәрсә. Кешене өйрәтү генә түгел, үзең дә өйрәнәсең. Өйрәнүдән безнең әле беркайчан да бизгәнебез юк. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әгәр дә өйрәнеп яшибез икән, бер-беребезгә ярдәм итеп яшибез икән, безнең милләтебез ул Мәңгелек милләт, ул һич кенә дә, һич кенә дә беркайчан да юкка чыкмаячак. Менә минем әйткәнем дә бар, кабатлап әйтәм, Җир шары Кояш тирәсендә никадәр әйләнсә, татар шулкадәр яшәячәк. Теле дә, дине дә, башкасы да һәм татарлыгы да. Амин. Амин. Юныс абый шундый эчтәлекле,